Ikolli nammetti li xogħli jogħġobni. Inni pulizija minn mindu spiċċajt l-iskola. Xi 40 kilo qabel kif nidher illum. In the jungle, in the mighty jungle.

Sakemm jidħol da u ma jħallik tagħmel xejn. Dal-pastizzi minn fejn ġibtuhom? Ġew isaluna b'xejn dawk ħabib ta' Eman. Mela mela ħabib kbir tiegħi, xi kultant jtina xi ħaġa l-lassa, taf kif? Streħ Eman tkun ħbieb qed ngħid. Min aħna, żgur li għandna ħbieb aħna, x'aħna n-nies nittrattawhom ta' ħbieb l-ewwel qabel ninforzaw il-liġi fuqhom. Kafe jew għal mal-pastizzi x'taħseb? Ejja ta' ma ngħidlekx le. Nagħmillu kafe, wi! Ikber naħa, ikber. Ilu ma jiġri xi ħaġa fid-dinja tal-fajfu, mhux normali. Qisu dar-raġel b'differenza minna, ix-xogħol ifittxu e anke meta jċempel it-telefon, itir għalih. Minn fejn ġabha dil-bżunija kollha? Jekk hi bżunija, għax hi għalija ġenda.

Eżatt, nagħmilha. Sinjura, hawnhekk bgħattna l-Uffiċċju Meteoroloġiku. Tajjeb ngħarrfek li t-temp illum huwa ftit imsaħħab bir-riħ ġej mill-Punent u ftit xita għal wara nofsinhar. Ma ġara xejn, għidi għidli sinjura. Qed jiġu nies suspettużi quddiem id-dar tiegħek. U fejn għedtli li toqgħod? Ħadd dingli. Mhix problema, Sinjura, sa niġu u ninvestigaw aħna ta. Grazzi ħafna, il-ġurnata tajba, saħħa, saħħa, babaj, babaj. Għanna bżonn nimorru ħaddin. Skanza faċendi. Fade Robert, imxi mal-pjan tiegħi. Sewa, kif nagħmel lek ekkara, ekkara. Għatta parsi jem spirtu. U inti taqbel miegħi. Tajjeb, tajjeb, fim, ek? Il-mulej miegħek, il-mulej miegħek kif inti?

Ma naħsibx li għandna ċans illum, Father Robert, għax għandna funeral. Għandna funeral, iwa. Ejja l hawn, m'għandniex funeral. U żgur li ħa ngħaddu. Eh? Ngħaddu, ngħaddu, iwa l-mejjet fil-każ jistenna mhux mejjet u mhux X'għaġġel għandu jkun mejjet.

Hawn dil-kokka ma waqfitx tħares lejja. Grazzi, ma kellek xalfej taqla. Jaċċer tiegħi. Nalla u l-plattina. Allura, waħdek tgħix hawnhekk? Waħdi. Sabiħ tgħix waħdek u? Ta' dwejja. Insomma, veru, veru ta' dwejja tgħix waħdek. Il-kokka. Il-kokka. Iċċaqilqet. Forsi ċaqli ta' iju, ġabita minn barra. Allura, signora, x'ismek biex nsiru nafuk ftit? Vanna. Vanna, xi ġmil ta' isem, u oh, sul kappellan, eh? Oh. Sabiħ, eh. sabiħ. Eh, u miż-żewġa? Armla. Eh, Armla, jiddispjaċini. U tfal għandek, għandek tfal?

Van, aħna aħna qegħdin hawn għax daħlinna xi rapport fejn għalulna li jista' jkun li ġo din id-dar għaw xi spirti. Inti ġiri ħassej ċaġa u smajt xi affarijiet forsi? Nisma' l-passi bille. Bibien jinfetħu u jingħalqu. Affurijiet jiċċaqlqu weħidhem. Allura, allura, la tisma' u tħoss da kollu, ma titħajjax forsi tbiegħha din id-dar, eh? Tmur tgħix imkien ieħor fejn jkun hemm il-paċi. Il-kokka! Min? Il-kokka! Xiex? Fejn? Telqet! Fejn immur? Fejn tmur? Għax ma tiġix ir-raħal tagħna u għandna tafx komunità sabiħa, għandna żbulek dar sabiħa, tkun tista' tiġi ċentru tal-anzjani tagħna, u mbagħad aħna tibda tiġi l-quddies u vera. U jiena nagħmel nagħmel vera ċajt kbir, daqit ħafna nies waqt l-omelija. Jien bla ħbieb.

Grazzi Mulej talli jerġajt lura qawwi u sħiħ. Jiena mmur ngħid lil pajp li kollu ta' xejju, ma nħroġ barra ta' waqt. Mo, mo, mo, mo. Ajma. Ajma. Sant Antini ħasra. Kemm bżajt! Kemm bżajt, Sant Nantin! Mela ra, kien hemm dil-kok. Hello, Darlene jiena. Għajat daqsxejn lid-driver għax dak dejjem tard marelli, forsi xi darba nasal fil-ħin.

Imma jekk kienu security bl-istess mod kif isuq, problemi għandna. Sarba di għara u teċċolem. Mr. Octopus, Mr. Octopus, do something, eh, fare qualcosa, u nsabtu. Ah, ok. Għara naqra xinu kalm.

Dan tal-aħħar. Għabbejt kollox. U ma mela għabbejt kollox u waħdi. Wejja ka toqgħod ġejb it-tokek. Ara kemm il-darbent hekk jillejlek. Ħa nipprova niftakar ta' mm, qatt. Gidba, kien hemm ħafna drabi, ma lum, propju lum, ma stajt għax irid nibqa' infuħ. Anzi, infuħila, iżda ħanajlek fiħa nkunu biex tiġu tarmali kollox ta' biex nibqa' nfuħ, eh? Sewa. Mhux hekk. Ekku, ekku, mhux hekk.

Clamping 5 star ġibtek saħan sitra toilet ġibtek Prim Ministru! Iva, qalbi proset, eh? Vera, ġibtni possa bieħ. U vera nwarrab hawn, hawn ma tantx ħa jiġu nies żgur, għax anke biex għaddejna kienet vera diffiċli. Min tidu jiġi hawn? Ma jaf fih ħadd. Prim Ministru, Willy, ġejna sawn aħna. Ara x'kumbinazzjoni dawn kif qegħdin hawn. Ma nafx qed jagħmlu hawn jien dawn. Għax hawnhekk jien u r-raġel iżżewwiġna u wedna xulxin li niġu kull sena. All right, Willy.

Daw hekk ġabha l-Prim Ministru kemm hu xiegħed sew men. Iva, iva, veru, xi ħlew! Naħseb li għażilna l-ġurnata l-ħażina tax billi jidher ma tantx ħankunu weħidna x'hawn kulħadd. Iva, isma' ħares tafar fejn ċempiltlek. Maddajna ma jitlim irid inqabbad il-wajr l-orange jew il-wajr l-aħmar. Għax inni ma narma waħda. Edaw top practice. Aw moħħok hemm hawn ġew, ma jemmux nagħmlu xi storja. Ara, lok ta' puxxiri. Aw, meta konna żgħar aħna tex kemm konna nilagħbu bil-bombi, konna jien u ħams oħra minn sħabi. Konna nilagħbu pass di bomb minflok pass di parcel. Jien qatt ma tlift. L-erbgħa l-oħra qatt ma rġajt rajthom. Aw, sieħbi, x'ġabek law? X'se nagħmillek? U aw ħa, ta' xejn grog żgħir hekk ħa. Daqshekk. L-alla ma kienx ħaj jixrob. Allura, kif sejjer driver mal-Prim Ministru?

Ara, jekk vera trid għajdli. Nkellem il-wili u xi ħaġa nirranġaw ta' soluzzjoni sibu żgur. Eh, tajjeb kieku, xejn xejn ma nibqax nerdaw waħdi, nerdaw flimkien. Eh? Il-whisky kważi spiċċa, morġi ieħor ivana. Iwa ieħor, Erġa' inżel! Isma', xi nxtaqt li nqattgħu ftit ħin flimkien, ħalli naraw għadniex inħossuna l-istess jiena u int. Jien. The Willy is always the Willy forever, u int. Mux l-istess għadek il-kejk tijaj, jam jam. Iva, Kellimni ftit bis-serjetà. Inti għadek tħossok l-istess meta tarani imma. Bis-serjetà? Jien? Qass! Eh, illi eh. Murik, morru fit-tenda. Ejja, morru fit-tenda. Għanna opportunità ta' deb. Il-wilu darlin edinaw camping. Is-sint kull ma trid tagħmel u lila ġalatejr.

Diskola miegħi u konti li ma nara snin, imbissa reġgħet ġiet lura. Kombinazzjoni tqajna u ħarset li kafe. Eh, kombinazzjoni tqajtu u ħarsit lek kafe. Eh. U għamil da kollu minn wara dari, u xie? Le, ta' u dix jek jħasra ma kien hemm xejn ħażina tnajlek jiena. Qed jiġġieldu, qed jiġġieldu. Iva l-pjanet jaħdem. Kemm nimmissjah, kemm konna niġġieldu fuq ix-xejn. Imnalla, eh? Ġejna f'post li ma jaħbih ħadd. Minn Alla smajt minnek, għax kulħadd hawn, Gillian, sħabek tal-każin, Diane Mary, Enberi li ma nafx min hi u li tieħdok għal kafe wkoll. Oj, oj, oj, oj, oj! Aw, aw, aw, all right, tista' tħares, l-ibsin hemm hi. Ħabba l-mara nagħti għajnejja s-sod. Ara, ta' mhux il-Willy u l-Prem x'għandna. All right, ġejtu camping? Ejja, ġejna naqra saw. Ah, tieħdu gost allura. Oh, ħafna. Nejka naqra legali. Illegali? Ah, illegali, u għam tabella daqs dinja barra, ma tistax titħola u ħabba l-periklu. Ta' kollin se multa, u. Multa? Le, ta' multa tiġi tidda fil-gazzetti kollha di. Oh, daqshekk ikunu jafu li kont mar-raġel tiegħek, mal-wili tiegħek. Le, le, le, hi, ma rrit ħadd ikun jaf xelin kont miegħek, għax kull darba li tivvinta xi ħaġa inti dejjem nispiċċaw b'xi ħaġa. Ara, illejla tersaqx lejn id-dar. Jiena u inti m'aħniex tajbin għal ma' xulxin. Ara fejn se tmur toqgħod. Tlaqt jien. Ġabri. Allura, il-multa fuqek jew fuqha nagħmilha? Sabaħjar toħra ġa fuq u kemm jgħid il-multa? Li għandek ma' disaj. Sa' kemm? Emmi, eh, eh, issa kemm? Għandek daqxajta tojli tara.

Insomma, ma rrid jistartja b'xejn dal-van. Bdejt nisma' ħossra, mort niċċekkja ara sib. Dal-istreamer tal-elezzjoni. Dej il-magna, ġifieri dal-istreamer ilu minn żmien l-elezzjoni, ħdej il-magna. Din ħolma saritri realtà. Sabiħa ta' din is-sitt Prim Ministru. L-iskantajt jien mhux xi granke da Kastilja, eh? U għajja kabbiċċa fireplace frejk, frejk! Frejk? Eh, mhux ta' vera, għas toqba għandu, kif ħan qabad in-nar. Storja ta' Eh, eh fejk. Taf żgur mhux fejk.

Aħjar mort magħhom jistadu. Għalla volja nseb Ugo gidmi dubraba minn fuq ix-xatt. Ah, anka ġil jekk kien hemm għax tella tirritratti tal-anniversarju wara. Aqqas tidru li qed tiġġieldu, eh? Min kien hemm ukoll? Min? Emmeri. Emmeri? Emmeri? It-tieni darba fl-istess ġimgħa li Emery insertat fl-istess post illi kien hemm jien. Emery u ġajt insertajta. Stramba, Tista tgħid li minn fejn ġibtu dak it-toilet. Eh, da ma ndelbib, da perfett nisaq fuq ta' karozza, ma dan qabdu x'imkien fejn ma tantx fejn tagħmel, noħroġ lilu. Sakem power sieħbi. Eh? X'inhi di ta' sakem?

Kif kien jiftaħal u kien isu isu bass. Għalina. Semmi li l-ek li l-Melvin, li l-Krist, li l-Marku, semmi ta' Resta Melvin.

Fl-aħħar, fl-aħħar, fl-aħħar, quddiesa kif suppost, bla għajjat, bla biki, bla tfal. Iwa, tini ċans. Tini ċans għatlek, ma biex misli.